Mir sinn haut bei engem ganz aktuellen Thema, an zwar d'Präisser, déi jo wierklech klammen beim Logement. Wat ass do de Grond? Jo, de Grond ass eigentlech ze soen, dass d'Präisser am Logement klammen, well eng Demande méi héich ass wéi d'Offer. Dat heescht, dass mer einfach der Saach net nokommen. Mir missten haut vill méi Neibaute realiséieren, fir dass mer kéinten op d'Offer reagéieren. De Problem vum Marché ass nämlech dee ganz einfache, Fir de Vendeur ass et ni deier genuch a fir den Acquéreur ass et eigentlech ëmmer ze deier. An haut, wa mer soen, et ass ze deier, da muss ee sech ëmmer froen, fir ween. Well et si jo eng ganz Partie Leit, déi Verkeefer sinn, déi soen natierlech, et ass fir eis net ze deier. A mir als Professioneller, mir sëtzen an der Mëtt zwëschen den zwee a mir sollen eigentlech deenen zwee de richtege Präis soen, wat eigentlech déi Saach elo wäert ass, objektiv wäert ass um Marché, ouni Subjektivitéit hannendrun etc. Firwat lafen déi Präisser fort? Dat ass, well Lëtzebuerg sech ganz staark entwéckelt huet iwwer déi lescht 20, 30 Joer. Mir sinn haut an eng Evolutioun, déi ass net méi schnell wéi virun 30 Joer. Wa mer d'Joer 1970, 1980 kucken, oder 1980, 1990, dat hu mer och an deenen zéng Joer d'Präisser verduebelt. Mir waren am Ufank vun der Decennie elo, vu 2010 bis 2020, si mer eigentlech méi lues evoluéiert, an elo um Schluss si mer extrem schnell evoluéiert. An do muss een elo och enke wierklech d'Statistik op d'Lee huelen a soen, Firwat, firwat hu mer esou Resultater? Firwat gesi mer esou Resultater? Sinn déi reell? Ass dat wierkleche Bild vum Marché oder sinn awer do Biaisen dran, déi mer, sinn do Saachen dran, also si Methoden, wéi mer eis Statistik maachen, déi dozou féieren, datt mer heiansdo Extremer ausweisen. Mee wat kéint een da elo maachen, fir e bësselchen zréckzekommen, déi Präisser erëm e bësselchen erofzebréngen? Do deet mer da Leed, datt ech Ären Nolauschterer dat soe loossen. Also do sidd Der bei mir un der falscher Plaz, fir ze soen, datt ech eng Hoffnung, en Hoffnungsschimmer hätt, datt déi Präisser iergendwann eng Kéier géifen erofgoen, menger Meenung no, wann eis Ekonomie esou weiderdréint a wann net Cattenom explodéiert oder eis Finanzplaz eis fort géif lafen, ginn ech net dovunner aus, dass déi Präisser falen. Mir mussen eis ganz aner Froe stellen. Mir mussen eis d'Froe stellen, Wéi brénge mir et fäerdeg, dass Leit fir d'éischt kënnen an eng Wunneng eng Wunneng kafen, wou se an déi se wunne ginn, dat heescht Primo-Accédant. Wéi kënne mer hëllefen de jonk Leit, datt se kënnen eng Wunneng kafen? An do muss een einfach nei Weeër goen. An do muss ee leider soen, datt déi Weeër, déi déi lescht 30 Joer duerch d'Politik gaange gi sinn, zu näischt gefouert hunn an datt mer einfach ëmmer weider an déi Mauer renne wéi wann déi Mauer net géif stoen. An de Problem ass, déi Mauer gëtt ëmmer méi héich. An iergendwann muss mer eis wierklech Froe stellen, Wéi maache mer dat, fir dass mer déi, dass mer d'Méiglechkeet schafen, fir dass eis den Accès zum Wunnen, net nëmmen elo zum Kaf, mee awer och schonn einfach zum Wunnen an der Locatioun, dass d'Leit do d'Méiglechkeet kréien, fir méi bëlleg kënne wunnen ze goen? An do gëtt et keng honnertdausend Solutiounen. Do musse méi Logement locatif abordabel gemaach ginn, fir dass een einfach kann eppes op d'Säit leeën, wann een och wëll eppes uspueren, fir eppes ze kafen.
A wann Dir méi Informatioune braucht, da kuckt och elo schonn op www.